Үрэх саҕаланна. Бука барыгытын сыанаҕа чугаһыргытыгар Үҥүр-үҥүр саҕаны ыллаҥнатан барда, сүрүө-сүрүө саҕаны сүрүөннэтэн барда, уолан киһи уулун усутурутунан саҕаны уһата туоран угуттаата, Икки көмүрүө бүлтэһин икки дьабадьытынан хаардах бугулсаҕаны таҥнары тибиирэн кэбистэ. Уон ыйырааҕынан быыһыгар инньэ тииһин сылла үрүйэ үрөхтөрүдүгэр күүстээх үрэх уута күүгүнэччи тэбэн киирэн иһэрин курдук күөмэйин көҥкөтөн баран биир тыынынан түһэрэн кэбистэ. Аһас дьон саха былыргы олоҕун быстыспат сорҕото көстүүтэ. Элбэҕи аһыыр кыахтаах киһи эмиэ күүстээх дуу, уус дуу эбэтэр атын дьоҕурдаах кэриэтэ кэпсэлгэ сылдьара. Моҕус диэн тыл түүрдүү ис хоһооно тустуук, бухатыыр диэн эбит. Онон сириптээтэххэ, саха үһээннэригэр кэпсэнэр күүстээх бухатыыр дьон үксүлэрэ үчүгэй аһастаах дьон диэн ойууланаллар. Онон киһи кыаҕа хайдах аһыырыттан быһаччы тутулуктааҕын туһунан саха фольклора этэр.
Россияҕа уһуйааччы уонна аҕа сүбэһит Саха Республикатыгар үлэ улууска төрөөбүт төрүт тус сылын чэрчитинэн ыытыллар Сунтаар улууһун Түбэй Дьаархан нэһилиэгэ тэриллибитэ сүүс сүүрбэ сылыгар аналлаах ыһыах чэрчитинэн ыытыллар Сунтаар улууһун тыйынча тоҕус сүүс тоҕуһуон алта сыллаах аһастаахтар күрэхтэрин кыайыылааҕа Петров Данил Александрович бирииһигэр аһастаахтар күрэхтэрин Саҕалыырбытын көҥүллэҥ!
Ол курдук билигин бу сыанаҕа ыҥырабыт бүгүҥҥү күрэх кыттыылаахтарын
Харбы түөлбэттэн Данилов Семен Михайлович, Дохуун НССХ Сөбүлүүр нектар олорунан кэбиһэҕин Федоров Кустуктан Старыл түөлбэ Дохсун НССХ
Егоров Сергей Ипатьевич, биһиги ыалдьыппыт. Дохсун ытыстаһа. Төбүлүр мистаҕар олоргон кэбиһэҕин. Салгыы биһиги күрэхпит кыттыылааҕа Корнилов Гром ахсыс кылаас өрүнээчтэ. Дохсун ытыстаһа.
Салгыы сыана аңырабыт, биһиги кыттааччыбытын

Дьэрэм,
бука бары болҕойобут. Ол курдук, биһиги күрэхпит ирдэбилигэр саахаттан тутулга суох ким баалаах кыттар аһаҕас күрэҕэ уонна дьэ аһыыр ас кээмэйин эһиэхэ бука барыгытыгар көрдөрөбүт. Ол курдук ууга буспут арыылаах күөл собото, биэс устука, Уон биэс алгыстаах алаадьы. Биир литр быыппах уонна биэһэн миллилитр уллубут ынах арыыта. Күрэххэ сыаналаныаҕа Бэриллибит уон биэс мүнүүтэ иһигэр саха аһын түргэнник уонна ыраастык сиэһин. Күрэҕи сыналыахтара маннык састааптаах дьүүллүүр сүбэ. Никифорова Агафия Даниловна, Петров Данил Александрович Кыыха. Тохто, тохто. уонна Фрументий Петрович Сафронов. Революция түрө ол курдук кыттааччылар аскытын өлгүтүн көрөбүт, тутабыт, хабабыт. Сеп ханнык астан саҕалыыргыт көҥүл, ол эбэтэр кымыскыт быппахатын хыллыҥкаччы иһэн кэбиһэн бараҥҥыт собоҕотугар түһэниэххитин сөп эбэтэр собоҕотун батын сиэн бараҥҥыт алаадьыгытыгар сыаххытын сөп дьэ көрөбүт истэбит уонна хайа астан хаалаатахпына мин түргэнник сымсатык уонна аһаан бүтэр эбиппин диэн токуйга түһэ олороргутугар дьүүллүүр сүбэ өскөтүн кыттааччылар 15 мүнүүтэ иһигэр астарын бүтэрбэтэхтэринэн хаачыстыбаннан ким төһө балыгын сиэбитинэн алаадьытын төһөнү сиэбитинэн онон миэстэ таһаарыахтара но бүгүҥҥү күрэхпитигэр кыттааччылар саамай түргэнник аһыыр кыахтаах дьоннор кыттаары олороллор арааһата 15 минут иһигэр успейдыыллара буолуо Биһиги столбутун бу кырачаан ыалдьыттарбыт өҥөлдьүһэллэр. Улаата биһиги дааны арааһа улааттахпына, алаадьыны да быһаппаҕа дааны испэт үһүгүт туо диэбиттии, сэнээбиччи, хэнээбиттии көрө-истэ сылдьаллар. Сөп? Аха, бэлэммит да? Көрөччүлэр, бириэмэ баттаннаҕына, дьэрэ биһи кыттааччыларбыт. Баҕалыста боҕулар улаатта? Илиим баһар мэһэйдиэхтэрэ. Өлүүлэһэн сиэ сатыахтара. Астарын көҕүрэтиэхтэрэ. Эптэрэ. Дьэрэ көрөөччүлэр бэлэмҥит. Ыһыах дьоно, дьэрэ аһастаахтар күрэхтэрин билигин саҕалыырбыт. Биэс, Түөрт, үс, iki, bir. Бириэмэ барда. Дэлэх хас биирдии ыах дьоно. Саха саамай бастыҥ аһылыктарын собону ууга боспут собону Өбүгэлэрбит биһиэнэ уулубутарын иһэллэрэ. Ол курдук саамай иҥэмтэлээх саха бастыҥ сандалытын остуолун аһылыктарын биһиги аһынньаҥ оҕосторбут эһиги дьүүлгүтүгэр кылгас тэттик бириэмэҕэ аһаан көрдөрүөхтэрэ.
Революционнааҕы чинчиилэр саханы аһы самук диэн суруйаллара дэмнээх этии буолбатах. Оччотооҕу өбүгэлэрбит барахсаттар кыһынын тыыс тымныы, сайынын итии куйаас айылҕалаах, дойду эриирдээх мускуурдаах олоҕор эриллэн бойо-маска түбэһэ түстэхтэринэ истэрэ төһө ыларынан аһыылларын сэмэлиир сыыһа буолуо. Ол табыһыытынан сыыдам туттуулаах түргэнник уонна элбэҕи аһыыр киһини дьиҥнээх эр киһи Эр бэрдэ диэн ааттыыллара өбүгэлэрбин. Уонахсу айанньыта иккис Камчаткатааҕы эспедиция чинчийээччитэ Линдинау биэс саха эр дьоно биир олорууга биир аты сиэбиттэрин көрөн улаханнык соһуйан суруйбуттар. Дьэрэ бары көрөстөҕө робут биһиги аһанньаҥма босторбут номнуо иккис тоболоругар киирдилэр. Ону тэҥэ быппахтарын иһэллэр ким хайдах сатабыллааҕыттан, ким хайа астан саҕалыыра бу күрэххэ көҥүл этэ. Аһастаахтар күрэхтэрин муҥутуур кыайыылааҕа эппип этиллибитин курдук тыһыынча тоҕус жүз тоҕуһуон алта сыллаахха Сунтаар улуу ыһыаҕар аһастаахтар күрэхтэрин кыайыылааҕа биһиги биир дойдулаахпыт Петров Данил Александрович аатыгар бу күрэх буола турар. Ол курдук биир бастыҥ аһастаах Петров Данил Александрович аатынан Бирииһи ылан барыаҕа. Дьэрэ көрөрбүт курдук ким хайдах сатабыллааҕынан, ким хайдах ханна уймаан сиэринэн, баҕар ууллубут арыыларын алаадьыга уймаан алаадьыннан уймаан сиэхтэрин сөп эбэтэр халлырҕаччы иһэн кэбиһиэхтэрин сөп. Бу кинилэргэ барыта көҥүл. Эн мантан саҕалаатыҥ, эн ситэр испэтиҥ диэн ким да манна быччыктаабат. Ол курдук, ол да буоллар күрэ-хаата күрэх эһиги манна түргэнник, сымсатык, ыраастык аһыыргыт сыаналанар.
Номнуо Сэмэн үс собону бүтэрбит. Алаадьыта эмиэ ортолообут. Биһиги ыал дьыппыр үс иккис соботун иккис соботун бүтэрдэ уонна
алаадьыта турар эбит. Бириэмэбит Аһаабыттара үс мүнүүтэ үүрбэ үс сөкүндэ буолла. Дьэре оннук омуннаах көстүү булла. Онтон былыргы үһүйээннэргэ, номохторго бүгэлэрбит мочутаҕа үскил булалларын онно кедерги уойбут дьон туһунан эмиэ кэпсээн арастааҕа бар эбит. Холобур, Ньурбаҕа элбэх аҕа ууһун төрүтүнэн буолбут улуу омолдоон улахан уола Салтааны Асхардаадар сүрдээх улаха, улахан модьу толуу киһи эбит. Балаҕаҥҥа, титири короҥҥо өттүгэстии сыттаҕына түннүгүн үрдүгэ тиийэр уонна үһү диэн арас кэпсээн баар эбит. Аны утуйарыгар сыатыгар чачайын өлүө диэн киһи манаан хонор эбит. Уутугар баттатан хаһыҥыраан хоһоҥураан чачайаары хайдааны кус кынатынан төҥҥүтүн кычыгылаталлар эбит. Биирдэ ол хамначчыта аралдьыйан хаалан хайдахту бу салтаны сыатыгар баттатан өлбүтэ диэн бар омуннаах дьикти бу номох бар эбит.
Өксөкүлээх Өлөксөй саха дьахталларын мэтириэттэрэ айымньытыгар алтыс мэтириэтигэр олус уойбут суон дьахтары ойуулуур. Уонна бүтэһигэр бэлиэтиир маннык суон дьон саха олорор сиригэр барытыгар бааллара. Төһөннөн былыргытык былыргыга тиийэҕин, оччонон маннык дьон элбэҕэ диэн. Онон сахаҕа аһас буолуу, суон, искэн быһыыланыы таһааланыы төрүт айылҕабытыгар баар суол эбит. Дьэрэ манна биһи кэпсээ да кэпсээ дьонор адьыт тарадьыт буолабыт дии санаабаккыт биһи кыттааччыларбыт бу ыһыах дьонун болҕомтото бука барыта эһиэхэ эрэ. Хайдах аһыыргытын-сииргитин бус түһүлгэҕэ пааркаҕа мустубут дьон бука бары көрөн-истэн уонна Дьэкиим хайдахтык аһаан туттан-хамтан хамсанан кыайыылаах буолар эбит диэн бэйик кырдыларыгар араас кэпсэтии баран эрэр.
Дьэрэ аһаабыттара биэс мүнүүтэ уон отут икки күндэ буолла. Hemen бүтэһик балыга. Бүппүт балык бүтэһик балыгын сиэ олорор. Алаадьыта уон хаалбыт. Кымыһа ортолообут. Биһиги үөрэнээччибит Гром икки хобото хаалбыт. Алаадьыта тобус толоруһутар. Артем Николаевич икки хобото хаалбыт. Уонна ыалдьыппытыгар биир собото хаалбыт.
Дьэрэ.
Кустук Собото бүт-бүт бүтэһигин сиэлоро. Ол да буоллар күндү кытааччылар түргэнник, сыдамнык уонна ыраастык аһыыргытыгар чопчулаан этэбин ыраастык уонна түргэнник аһыыргытын дьүүллүүр сүбэ сыаналыаҕа.
Былыргы урууларга аһастаах дьону күрэхтэһиннэрэр майгы баара. Онуоха уруу хамыйаҕа диэн биир муунта, ол аата түөрт сүүс грамм истээх кылга суктаах хомуос курдугунан ойбон саламаат диэни иһэн күрэхтэһэллэр үһү. Аны бу саламааппыт оҥоһуута маннык. Саамай эмис байтаһын ынаҕы дуу, уоппут оҕустарын дуу итирин, бүөрүн сыатын кыра гына кырбаан алтан олгуйга буһараллар эбит.
Чэйиҥэрэ бириэмэ баран эрэр. Сэттэ мүнүүтэ сүүрбэ биэс мүнүүтэ күндэ. Оруобунап аҥаара хаалла.
Семен Михайлович тоботун бүтэрбит. Дьире алаачытыгар түһүннэ. Кустука меладжытын эмиэ уобалаан эрэр. Сүбэ-аба сыанаттан киирэ турар ол да буоллар бэйэҕэ толкуйдаан. ыалдьааччылар Сергей Феофеевич бүтэһик соботун дьэ ыраастаан бии хомобут минньигэс да минньигэс эп Дьэрэ ол аһастаахтар күрэхтэригэр даан араас түгэн баар эбит. Олортон холобур, өҥүлдьү быыпсай кинээһин уонна сүлэ баай ордоҥзу сөдүөтүн кыыһын урууларыгар, уруу бырааһынньыгар киитэ үс аҥаар хомуоһу испит. Арыыны. Ол киилэ түс-сүс сыалаах арыы буолан тахсыбыт. Аны күтүөт дьонуттан Эр киһини булбуттар уонна дьэ эмиэ бу ууллубуттарын иһэрдэн көрбүттэр. Кини уон хомуоһа испит. Дьон-сэргэ сүрдээхтик сөҕүү-махтайыы бөҕө буолбут пахай киһилэрэ сүүрбэҕэ тириэрдибит. Дьэ ол курдук саҥа-иҥэ ах баран хаалбыттар дьон кэлбит дьон бары сөҕө-махтайа олорбут. Ол аата арыыга буспут аҕыс киилэ бут сыаны испит эбит. Онтон бүгүнҥү кыттааччыларбытыгар биһиги Бу баара-суоҕа ыстакаан кыра аҥара, ол эбэтэр быһа холоон 5 миллиграмм уллубут арыыны иһэрдэ олоробут. Дьэрэ-дьэрэ аһыыллара сыдан сиэн иһэр.
Бары үксүн алаадьыларын сиэлэр олор.
Дьоруолжааччылар, эмиэ итинне сыңата иһиҥэтэ хоҕолорбоппут, бэйэ-бэйэбитин кытта кэпсэтиһэбит, дьах харахха мыраҕыннан ким бастыах курдук эбитийдин. Бэйэ-бэйэбитин кытта кэпсээн, ипсээн уонна дьэ бэйэ-бэйэбитин кытта эмиэ Уон мүнүүтэ буоллаһаабыттара Биэс мүнүүтэ хаалла. Өскөтүн бэриллибит саҕаланна.
Бириэмэ түбүктэнэн эрэрэ чугаһаата. Онон ыалдьааччылар дьэ өссө түгүл ыһыытаан-хаһыытаан биһи кыттааччыларбытын өссө тэптэрэн биэриэхэйиҥ. Өскөтүн 15 мүнүүт иһигэр аһыыр астарын аһаан бүппэтэхтэринэ, дьүүллүүр сүбэ ким төһө соботун сиэбитинэн, алаадьытын сиэбитинэн онон көрүөхтэрэ уонна муҥутуур кыайыылааҕы быһаарыахтара. Thank you.
Уопсайынан аһастаахтар күрэхтэрэ диэн былыр-былыргыттан бу ыһыахха тэриллэр бу көрүү күрэх буолбатах эбит. Аан бастаан төрдүн-ууһун кытта үһүйээннэртэн номохтортон көрдөҕүнэ аһастаахтар күрэхтэрэ аан наҥны урууларга ыытыллаллар эбит. Онтон билиҥҥи үйэҕэ ону бутуйан билигин илдьэ биһи ыһыахтарга аһастаахтар күрэхтэрин тэрийии араас ньыманан бара турарда. Холобур, Былыргыга ыһыах кэмигэр элбэх аһаан күрэхтэспиттэрин туһунан ханна даҕаны суруллубатах диэн араас бу научнай э, ыстатыйаларга, кэпсээннэргэ сурулла сылдьар чахчылар бааллар эбит ыһыах диэн онтон атын суолталаах бырааһынньык этэ диэн онтон билигин бу аһастаахтар төрүт үгэһи сөргүтэн ыһыахха бу аһастаахтар күрэхтэрин көрүү күрэх быһыытынан кэлиҥҥи кэмтэн киирэр буолбута Дьэрэ, үс мүнүүтэ хаалла.
Ол аата биһиги номнуо күрэх саҕаланна диэбиппит уонтан тахха мүнүүтэ барда. Биһиги кыттааччыларбыт аһылыктарын улахан аҥарын, саамай ыарахатын, соботун номнуо сиэн бүтэрбиттэрэ.
Кымыскытын бүтэриҥ диэн манна Тирэ кустук киэнэ арыыта тоҕоро олорор олорор сыкытаат уонна дьүүллүүр сүбэс түргэнник миэстэтин таһааран түбүгү миэстэтигэр иһитиннэриэхпит.
Алла Бириэмэ бүтэн эрэрин билэн олоробут те хас минута хаалла дед балын
икки минута хаалла Төр кустугасы тугу хиэбик киһи диэн балыгын уҥуоҕан баран хаһар да хаһар балыгын бүппүт алаадьыгын сиэ Эмэн, дьээрэ, тоҕо эрэ бүтэр уһукка тиийиэх курдук буолбут. Ол эрэн үстүдааны күрэхтэһии билиэм этэ бүтэлик. Билигин күрэхтэһии бүтэн эрэр диэтибиттэн атын кыттааччылар эмиэ иккилии үстүөх аачыны даҕаны уктуохтарын сөп. Дьэ бу аһастаахтар күрэхтэригэр анаан минээн балык булбуппут, анаан минээн буһартарбыппыт уонна хап кыттааччыларга 15 алааны дьыны диэн хэттэ кыттааччыга ааҕан суоттаан туран сүүс аҕыс алаадьыны буһартарбыппыт.

Өссө биллэрэн ытыскыт тыаһынан аһыытаан-аһыытаан бэриҥ.
Дьэр ол курдук кылаан кыайыылаахпыт.
Отут сөкүүтэ хаалла.
Дьэре күрэх ирдэбилинэн биһиэхэ бэриллибит кээмэйгэ ким даҕаны толору аһын бүтэрбэтэҕинэ дьүүллүүр сүбэ манна остуулга тахсан хас биирдии кыттааччы аһын тобоҕун көрүөх истиэҕэ кээмэйдиэҕэ. Уон сөкүүндэ.
Тытыма, тытыма, папаң аһы олорор манна. Кини бэйэтин эрэ алаадьыта.
Бириэмэ бүттэ. Аһааччыларбыт баһаалысталиибитин уоспутун соттон, турабыт остуолтан, дьүүллүүр сүбэни сыан аҕыҥырабыт. Таһаабыт ситин таһыгар турун манна. Барама, бача бу бириэмэҕэ биһиги манна хитимэтэ кэсэтиэхпит, дьүүллүүр сүбэ аскыт тобоҕун көрүөҕэ. Аарама, блин, дьүүллүүр сүбэ кэлелик манна ыжааччылар манна дьүүллүүр сүбэ кэлелигини алаадьы көҕөрө тээччигин бары кэллэр. Через Сергей Патевичтан вопрос дьүүллүүр сүбэлэлир кэмигэр. Ахастаахтар күрөктөрө кыттааччыгын дуо? Кыттан.
Ээ, манна олох опыттаах кыттааччы бар эбин. Жара, биир собопут миннигеста. Миннигес.

Грумкине Грум биһиэхэ саамай эдэр кыттааччыбыт ол да буоллар дьэрэ бэйэтин холонон маннык аһастаахтар күрэхтэригэр холонон хорсунун көрдөрбүтүн иһин махтана мирэхэйин дохсун тыстыаха Семен Михайлович дьэрэ соботайып Сэп. Дьэ, манна биһиэхэ уустук оҕус дьүүллүүр сүбэ буолла. Манна араах ыйааһын иҥин оҥохторуох курдуктар. Эпэ ол, ол да буоллар хара кээмэйинэн көрөбүт, истэбит.
Кустук бүгүнгі күрэххэ хасыарда аһаан киирдиҥ бу или кытын диэбиттерин иһин кытынныҥ Аһаабыт уонна үлүгэрдээх биэс соботун, уон икки алаадьытын уонна кымыһын иһэн бүтэрэ сыспыт. Кымыспын илдьэ барабын дуо, илдьэ бараппыны.

Дәребэйэҕэ тэммие, дьүүллүүр сүбэ миигин атаҕастыы дуу дии санаатаххытына, бэйэҕэ тэмиэ архас алаадьылаах хаалбытым эбитэй диэҥҥит, Кэлин кэпсээн, ипсээн оҥосто сылдьаргын курдук бачча алаадьыны испитим, сиэбитим, бачча собону сиэбитим, бачча лиитир быппаҕа испитим дииҥҥит. Артем Васильев.

Эрэ дьүүллүүр сүбэ көрөн эрэр, түмүктээн эрэр бүтэһик кыттааччы аһын кээмэйдээн бүттэ. Эп уонна онно. Тоқа. Бириискэ. Тэрэ дьүүллүүр сүбэ протоколун тэҥниир уонна түмүгү билигин таһаарыа. Музыканы улааттарым бит. Дьире астаахтарбыт аһаатылар сиэтилэр, астарын тарҕата хаама сиимэ сылдьаллар, билигин дьүүллүүр сүбэ түмүгүн таһа. Ээ, үһүмэ до! Кутталлаах бу? На чөйүҥнөөх пыла? Киниэхэ эрэ хаалбыт курдук ордубут курдук быһыылаах, онон уурдубут алаадьыны ээ арыыны иһэ ыста. Чэйиҥэрэ аһастаахтар күрэхтэрин кыттааччылара баһаҕаста сыанаҕа. Данилов Семен Михайлович, Хардыы түөлбэ. Кустуктан Федоров Сарыл Түөлбэ Грум Корнилов Сергей Егоров Артем Васильев Түбэй Жархан нэһилиэгэ тэриллибитэ сүн сүрүбэ сылыгар аналлаах ыһыах чэрчитинэн ытыллар Сунтаар улууһун тыһыынча тоҕус жүз тоҕуһуон алта сыллаах аһастаахтар күрэхтэрин кыайыылааҕа Петров Данил Александрович бирииһигэр аһастаахтар күрэхтэрэ түмүктэннэ.

Ата жюри иһэн барбаккыт? Аһастаахтар Түбэй Жархан нэһилиэгигэр ытыах күн тэриллэн ыыппыт аһастаахтар күрэхтэрин кыттыылааҕар биһиги кыттыбытын иһин Олохтор дьаһалта анал сертификатынан наҕараадалыыбыт. Гром Корниловы! Маннык сертификатынан наҕараадалыыбыт Артем Васильевы. Маннык сертификатынан наҕараадалыыбыт биһиги ыалдьыппытын, күрэхпитин кэлэн киэргэппитин иһин Сергей Егоровы. Уонна кыайыылааҕы ааттыырыгар маннык сертификатынан наҕараадаланар Кустуктаан Федоров.

Данилов Семен Михайлович уонна Петров Данил Александрович кэргэнэ оҕолоро туруорбут плитоһунан наградаланар. Бүгүҥҥү хастаахтар күрэхтэригэр кэлэн биһиги Ыһыах дьонун сэргэхсиппиккитигэр, ыһыах дьонун киэргэппиккитигэр